Hei zu Lëtzebuerg sinn Enquêtë gemaach ginn iwwer den Eurobarometer. An do stellt ee fest, datt eigentlech déi meeschte Leit guer net wëllen an déi dote Richtung goen. 89 Prozent, déi, oder 90 Prozent, déi mengen, datt en éischten Objektiv vun enger Pensiounsversécherung dee wär, fir de Risque de pauvreté ze verhënneren, fir deen erofzesetzen. 't ass haut net méi hei zu Lëtzebuerg esou, datt Pensioun gläichbedeitend ass mat Veraarmung, wéi dat soss oft de Fall war. Dann sinn och 89 Prozent vun deene Jugendlechen, déi appréciéiere ganz staark, datt se vun hiren Elteren oder Grousseltere gehollef kréien, op d'Féiss ze kommen, fir sech fräi ze schwammen. An da sinn ëmmerhin nach 57 Prozent, déi mengen, datt eise System vun der Sécurité sociale hautdesdaags net ze deier ass. Mir musse bedenken, datt, wann déi pensionéiert sinn, hir en Deel vun hire Pensioune verléieren, datt domatter och en Deel vun der Consommatioun géing erofgoen, dat heescht ass e Facteur économique, dee wichteg ass, deen dee Moment géing erofgoen. Dann de System vu Prestations variables. Do sinn ech beim schwedesche Modell. De schwedesche Modell, deen ass baséiert op eng Equivalenz tëschent deem, wat een abezuelt an deem, wat een erauskritt. Prestatiounen, déi ginn je no dem Grupp, an deem dass ee geschafft huet, gi gewiicht. Bon, et ass kloer, dass verschidde Leit méi eng niddreg Liewenserwaardung hunn wéi anerer. Deem gëtt, deem soll Rechnung dru gedroe ginn. Dann hu mer den Taux de croissance, d'Basis ass zwee Prozent. Wann d'Croissance eropgeet, gi méi, kënne méi Pensiounen ausbezuelt ginn, wann d'Croissance méi niddreg ass ewéi zwee Prozent, gi manner héich Pensiounen ausbezuelt. An dann ass nach d'Saach, datt d'Leit musse 16 Prozent vun hirem Loun, pardon, vun hire Cotisatiounen an e Fonds de pension investéieren. Dat heescht, se ginn quasi forcéiert op déi Aart a Weis fir op deem grousse Casino do matzemaachen. A wann se dat net maachen, da kréien se en Pensiounsfong vu vireran virgeschriwwen. Dat heescht, et kënnt keen do derlaanscht. All Pensioun, all Persoun, all Salarié an a Schweden, dee kritt all Joer en Ziedel geschéckt wou drop steet, esou dat do ass däi Recht op Pensioun an esou vill muss de dëst Joer, an de Pensiounsfong investéieren, gëtt de Leit eng Partie Fongen virgeschloen. Wann se dat net man, dann gëtt dat op en Fong, gëtt do vun uewen erof ausgewielt. Dat heescht, ech ginn vun der Logik aus ewech vun engem Salaire socialisé, dee mutualiséiert ass, an ech ginn an d'Richtung vun engem Revenu, deen eigentlech just an der Zäit versat gëtt. Ech bezuelen elo an a spéiderhi Kréien ech dat eran? Dat ass e bëssen, dat ass d'Logik, gell? Dat ass e bëssen d'Logik vun engem kapitaliséierte System, mat Ausnam vu d'Pensioun vu 750 Euro, wat eng Minimalpensioun ass, déi jiddereen, wou jidderee Recht drop huet. Dat heescht, jiddereen huet am Fong esou d'Illusioun, e géing fir sech selwer cotiséieren an e géing eng Pensioun kréien en fonctioun vun deem, wat e bezuelt. Dat entsprécht net der Wierklechkeet, well déi Su gi jo net op e Koup geluecht. An da gëtt gewaart, bis ee pensionéiert ass. Mä mat deene Sue ginn déi Leit bezuelt, déi dee Moment schaffen. An dann muss ee sech d'Fro stellen, Wéi gëtt dann d'Valeur ajoutée, de Mehrwäert, verdeelt dee Moment, wou produzéiert gëtt? déi dee Moment Pensioun hunn, hunn ech do, pardon, well ech jo schwätzen, okay. Voilà, dat heescht, et ass am Fong e bürokratiséierten, automatiséierte System. Ech wäerfen uewen eppes an den Automat eran an ënne kënnt eppes aus deem Automat eraus. Ech brauch awer am Fong guer net méi en Débat ze féieren iwwert déi Verdeelung, déi do geschitt an iwwert déi Cotisatiounen a Prestatiounen. Mir gesinn dräi Prioritéiten an eisem, an eiser Diskussioun, déi éischt Prioritéit, dat ass, fir ze soen, deen, déi Cotisatioun, dat ass e Salaire socialisé. A mir wëllen eng Pensioun fir jidderee garantéieren, ouni doduerch méi Inegalitéiten nach ze produzéieren, wéi der elo scho sinn. Dann soll d'Gewiicht vun de Finanzmäert reduzéiert ginn. Et sinn d'Finanzmäert, déi dee ganze System, esou wéi dat de Moment och nach ëmmer weider funktionéiert, deen am Fong déi Kris de Moment provozéiert huet. D'Banke sollen op den Service vun der Ekonomie reduzéiert ginn. A wa mer esou Saachen ewéi dat doten mat Pensiounssystemer, déi privat finanzéiert ginn, ënnerstëtzen, ma dann ënnerstëtze mer gläichzäiteg och d'Marchés financiers mat de Pensiounsfongen an esou weider. Mir mengen, dass déi Tendenz, dat ass scho gesot ginn, fir dass d'Salariat ëmmer manner u Mehrwert kritt, dass déi muss ëmgedréit ginn an dass souwuel d'Salariéen wéi och déi, déi pensionéiert ginn, un der Produktivitéitssteigerung müssen deelhuelen. Dat heescht, mir soen, d'Keess, d'Pensiounskeess, déi muss an Zukunft och nach weider uerdentlech Recettë kréien. Dat sinn déi Mëttelen, déi mussen oder eiser Meenung no sollten erforscht ginn an an d'Wee geleet ginn. Mir schloe vir, fir d'Cotisatiounen ze deplafonnéieren. Dat heescht also net méi just bis fënnef Mol de Mindestloun ze cotiséieren, mä dat ze erhéijen, dee Plafond do ze erhéijen. An domatter stellt sech dann och d'Fro vun deenen Zousazversécherungen, souwuel d'Zousazversécherungen, déi d'Betriber ubidden, wéi och déi privat Versécherungen, déi d'Leit maachen. Mir mengen, dass et wichteg wär, dass doriwwer géing geschwat ginn an op fräiwëlleger Basis eeben D'Leit kéinten ebe méi cotiséieren, da missten se och och méi natierlech als Pensioun kréien. Also ee wichtegen Aspekt, dee mer virschloen. Dann, dass déi d'Assiette, also d'Basis, op déi cotiséiert gëtt, misst verbreedert ginn, net nëmmen um Niveau vun de Léin, mee och um Niveau vun de Profitter. Wann also ee Profitter ausbezuelt, da soll och doropper eng Cotisatioun erhuewe ginn. An dann natierlech, all Revenu du travail solle cotisabel sinn. Dat heescht, et misst am Fong réckgängeg gemat ginn, wat an der Tripartite do beschloss ass ginn, dass zum Beispill op den Iwwerstonne keng Cotisatioun méi géinge bezuelt ginn. Mir mengen och, dass, wann elo déi aner Saachen do an d'Lut geholl si ginn, da misst och d'Part vum Stat erhéicht ginn, de fiskaliséierten Deel, an dee kënnt bezuelt ginn iwwert eng Erhéijung vun dem Impôt sur le revenu des collectivités, also dat, wat d'Betriber bezuelen als Steieren, an och eng Erëm-Aféierung vun der Verméigenssteier. an dann och méi héich Tauxen, wat déi individuell Steieren ubelaangt. Do si mer de Moment op engem Taux vun 38 Prozent Maximum, op engem Niveau vun ongeféier 37.000 Euro pro Joer bezuelt een déi lescht 1.650 Euro, 38 Prozent. An ech mengen, datt do nach e puer Echelonen solle bäigesat ginn. Dann, wou ganz vill dovu geschwat gëtt hautdesdaags och, kënnt eng Transaktiounssteier op de Finanzoperatiounen agefouert ginn. A wat natierlech wesentlech ass, dat ass, mir kënnen nëmmen op eng Plein emploi zeréckkommen, wa mer d'Aarbechtszäit reduzéieren. D'Aarbechtszäit ass net reduzéiert ginn an deene leschten 30 Joer, obschonn ganz staark Erhéijunge vun der Produktivitéit do waren. An dat geet natierlech op d'Käschte vun dem Undeel vum Salariat un dem Mehrwäert. Lescht Wuert nach zu der Pensionsreserv. Déi 1,5 Prozent, dat hunn ech virdru gesot, ass elo bekannt. De Moment hu mer eng Reserv vun 9,5 Milliarden Euro ongeféier. Dat mécht e Véierel vum PIB aus. An déi sinn de Moment engagéiert an engem Pensiounsfong. Dat heescht, déi wanderen iwwer déi sämtlech sozial, iwwer déi sämtlech Finanzmäert an participéieren also un deem, wat do geschitt. Doduerch gëtt d'Illusioun, doduerch kënnt d'Illusioun, dass déi Cotisatiounen vun haut d'Retraiten vu mar géinge finanzéieren, an dass och d'Illusioun, dass duerch déi Reserv, déi do ugeluecht gëtt oder ginn ass, an déi ëmmer staark, méi staark eropgeet, dass déi de Pensiounssystem géing garantéieren. Dat ass net de Fall. Duerch déi Reserv gëtt héchstens d'Zäit nach méi no hanne verschiibt, wou den Defizit kënnt, wann näischt geschitt. Bon, déi Saach vun de Critères de Maastricht loossen ech op der Säit, dat géing elo ze wäit féieren, fir nach doropper anzegoen. Kannst weiderfueren. Voilà, also ech ginn op déi zwou Saachen do net an, d'Zäit ass schonn zimlech wäit fortgeschratt. Mir mengen, datt déi Reserv, déi de Moment do ass, datt déi sollt besser gebraucht ginn. Mir mengen, datt iwwert déi 1,5 Mol, wat de Minimum ass, sollten déi Suen, aus de Finanzmäert zeréckgezu ginn an hei zu Lëtzebuerg an an der Regioun gebraucht gi fir Prêten ze maachen, fir fir Investitiounen ze finanzéieren an op déi Saach och méi onofhängeg ze gi vun der Finanzplaz. Mir stellen eis och vir, datt ee kënnt Wunnengsbau domatter méi finanzéieren, also iwwer Prêten, an da kann ech weiderfueren, datt een och soll an d'Richtung goen vun enger Erhéijung vun der Minimalpensioun. Mir hate virgeschloen vun déi Lénk aus, dass de Mindestloun ëm 300 Euro sollt erhéicht ginn, fir iwwert den iwwert de Seuil de pauvreté erauszekommen. A mir stellen eis datselwecht vir fir d'Minimalpensioun. Schliisslech, d'Konklusioun, déi mer dorauser zéien, Bis d'Joer 2025 ass eigentlech kee Problem um Niveau vun eisem Rentesystem. Mir hunn also Zäit, fir iwwer déi Saachen do ze schwätzen. Mir sollen net dem Drock noginn, dee d'Patronat de Moment ausüübt. A mer sollen net Decisiounen huelen a Richtung vun engem System, dee kontributiv ass, deen a Richtung vun engem Kapitaliséierungssystem ëmmer méi riwwer geet. Voilà, ech soen Iech Merci.